my country people now welcome back to my channel today angel don't launch her a match where be say they call no find my mouth too and she don't come out to compose baby born picture and also tasha hosting a house party for some of her close padi dem for di bigbrother naija industry don cause reaction for online of recent angel come out come um launch dis her dis her merch wey be say bin no find my mouth as we all know dat na her slogan wen she dey inside di bigbrother naija all stars mansion so wen she come come out she come say make she um use am take produce

if you are interested you can go there order for wetin you want for that side so she post those as she advertise her product finish she come come come advertise her own belle again baby bum i don't know whether na really pregnancy be this or maybe she overfeed herself but the way she take keep face i don't know whether that girl her head don correct sometimes so immediately she post this particular picture of her baby bum i mean her food bum her mama come come out come um appreciate her publicly so the mom come come out come say to my daughter for all the things my hand have heard the best by far is you you gave me hope when times were tough and yet you never knew so i thank you my daughter for saving me and loving me to this day remember how precious you are and that my love will never fade I will always be by your side in times of hurt and tears. I just need you to know how important you are, for you have been my rock through so many years. Love, mom. You check the up, you go see the name Titi Titi Lala Brown Sugar. Now mama name, now mama name na Titi. So Angel come come come respond to the mom, come say, I love you, my sunshine, I love you too. i so much admire um angel and her and her mum relationship the mum dey always dey supportive of any decision wey be say angel make despite the the bashing the insult wey be say angel dey get on a regular for online from bbn fans the thing no still stop a mother's love so na really baby born be that wey be say she dey flaunt for us dey bend face for us i'm so happy for her and soma biggie go get another grandchild very soon if you dey watch this video and you never subscribe help me subscribe like this video drop your comments for the comment section below and help me share this video now thank you so of recent tasha invites some of her friends for game night they, she invites them go her house and make the just dey there have fun play game you know and eat and drink because food and refreshment go must still dey um so she come drop the video we come dey see different people for there we see the likes of groovy we see the likes of phyna we see ike the chaos king boy spice dey there yvonne from bb titan just her very close pals na im she um invite come her house so as people see am everybody just concentrate on the Groovy and Phyna matter but while some people dey concentrate on Groovy and Phyna matter others dey concentrate on the fact say Tasha na advocate for peace contrary on the way tasha dey um put herself for um outside you go feel say the girl na trouble maker but she bringing all this housemate together just show say this girl she no be really the way we see her for online so make i just read some of the comments where be say people make after this video come out so immediately they see groovy and fina for the same space netizens start netizens start to dey drag her so the first person come say so if groovy na your brother we allow him date that thing with lousy shrinking character God no go gree Groovy deserves a well cultured girl abeg one first of all Groovy me I dey always talk am with my full chest say Groovy I no consider Groovy a man uh-huh. person wey be say no fit make decision for himself na wetin you wan call that kind of person on the other hand Phyna fit dey behave the way she dey behave online like that but what if for real life the girl when it comes to relationship because e no get who no get mumu button what if when it comes to relationship the girl really really wan learn like love dey calm people down o so no think am so another person come say the way fifi has been talking nicely about groovy i knew they have actually settled their beef they can still be friends no negative energy and i love di fact dat phyna doesn't keep grudges in her heart she she's only good at shouting but e no reach her mind i go somehow concur with dis person because i remember when beauty did her birthday the way phyna take wish her happy birthday the thing really shock me honestly even though say um, beauty no answer her the thing shock me and even as groove even unfollow phyna the way their two relationship dey scatter immediately after the reunion all those type of thing you see see the girl she dey advocate for groovy music she dey push am forward you know so now most times these housemates them they are not really fighting themselves oh. now their fans just they carry the whole bars boost for their head most of them they they get along with each other for real life if not even for friendship purpose they they they, they, they call their to each other for real life so the next person come say you all trying to ship my mummy's boy with that disgrace of a girl eh e no go better for una na you e no go better for like groovy na small pikin wey be say um, they wan force fina on top of her the truth be say fina um, and groovy shippers wetin they call them groovy those people they see they get hope say one day the thing go work out me myself i've said it so many times on my channel yet i say to me i still see some connection between the two of them let the yeah yeah yeah wey fina they do online both of them they don't follow for back go go settle their differences and as so e suppose be when social media don't they put eye for your matter it always cause drift between

this video drop fans don dey accuse phyna say na she na im video the thing na she tell dem say na she video the video so that e go show say she and groovy dey in good terms well as tasha don settle phyna and groovy i hope she go help us to settle phyna and chichi and venita and um phyna matter too and i am happy say tansha she don start to dey mingle with big brother naija housemates before tansha no dey mingle with them since she come out of since they disqualify her from the show she just keep her distance from all of them but now she don dey come back together dey try to rapport with them well good for her make una tell me if una see any hope for groovy ship will they come back together or they go just remain cordial friends una take care una bye